Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwletimiziň durmuşyna degişli möhüm meseleler ara alyp maslahatlaşyldy we milli ykdysadyýetiň pudaklarynyň sazlaşykly ösüşine gönükdirilen birnäçe resminamalaryň taslamalaryna garaldy.
Salam hormatly ministr kabinetiniň agzalary, biz şu gün siz bilen hem däp bolşy ýaly ministr kabinetiniň nobatdaky sanyny ulgam arkaly mejlisimizi geçireris. Mejlise taýýarlanan resminamanyň taslamalaryna, şeýle hem käbir beýleki meseleleri ara alyp maslahatlaşar. Hormatly Prezidentimiz sanly ulgam arkaly geçirilýän Ministrler Kabinetiniň mejlisiniň gün tertibine geçip, ilki bilen, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Müşşikowa söz berdi. Wise-premýer gözegçilik edýän düzümlerinde alnyp barylýan işleriň ýagdaýy, hususan-da, Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň hem-de Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň hünärmenleriniň ýurdumyzyň şypahanalarynyň maliýe-hojalyk işleri hem-de bejeriş-sagaldyş kömegini almak üçin berilýän ýollanmalarynyň bahalary boýunça bilelikde geçiren seljermeleriniň netijeleri barada hasabat berdi. Geçirilen seljermeleriň dowamynda şypahanalaryň maliýe-hojalyk ýagdaýy we berilýän ýollanmalaryň bahalary bilen baglanyşykly meseleler öwrenildi. Geçirilen seljermeleriň netijelerine laýyklykda, ýurdumyzda şypahanalaryň maliýe durnuklylygyny pugtalandyrmak, hödürlenýän hyzmatlaryň hilini gowulandyrmak maksady bilen birnäçe çäreleri kabul etmek teklip edilýär. Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiziň garamagyna degişli Kararyň taslamasy hödürlenildi. Hormatly Prezidentimize hasabat diňläp, halkymyzyň hem-de ýurdumyzyň her bir raýatynyň saglygy we abadançylygy barada galadanyň Türkmenistanyň döwlet syýasatynyň möhüm ugurlarynyň biridigini belledi. Saglyk Döwlet maksatnamasynyň we beýleki giň möçberli durmuş-ykdysady maksatnamalaryň çäklerinde paýtagtymyzda hem-de ýurdumyzyň welaýatlarynda täze lukmançylyk edaralarynyň, şypahana-dynç alyş we syýahatçylyk ugurly binalaryň yzygiderli gurulýandygy bellenildi. Ýurdumyzyň şypahanalary enjamlaşdyryşy we ýola goýulýan hyzmatlar boýunça dünýä belli bejeriş-öňüni alyş merkezlerinden pes däldir. Şypahana dynç alyş düzüminiň ösdürilmegi ýurdumyzyň raýatlarynyň saglygyny dikeltmäge ýardam edýär diýip, döwlet Baştutanymyz belledi. Hormatly Prezidentimiz ýurdumyzyň sagaldyş edaralarynyň mümkinçiliklerini netijeli peýdalanmak maksady bilen teklip edilýän çäreleriň ähmiýetini belläp, degişli Karara gol çekdi hem-de ony sanly ulgam arkaly wise-premýere iberdi. we bu ugurda bar bolan wezipeleri üstünlikli ýerine ýetirmek boýunça birnäçe tabşyryklary berdi. Soňra wise-premýer hasabatyny dowam edip, Türkmenistanda iki müň ýigrimi birinji, iki müň ýigrimi bäşinji ýyllarda döwletiň gatnaşmagyndaky kärhanalary dolandyrmak hem-de özgertmek boýunça strategiýany we ony durmuşa geçirmek boýunça çäreleriň meýilnamasyny amala aşyrmak ugrunda ýerine ýetirilmeli çäreler hakynda aýtdy. Resminama laýyklykda, ynançly dolandyrmagyň esasynda döwletiň we hususy pudagyň arasyndaky gatnaşyklary ösdürmek boýunça çäreligi ýerine ýetirmek göz öňünde tutulýar. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanynyň garamagyna ministrlikleriň we häkimlikleriň hasabynda durýan birnäçe edaralary hususy taraplara geçirmek hakynda Türkmenistanyň Raýat kodeksiniň düzgünlerine laýyklykda taýýarlanylan teklipler hödürlenildi. Hormatly Prezidentimize hasabat diňläp, birnäçe taslamalary üstünlikli ýerine ýetirmek maksady bilen, döwletiň hususy tarap bilen gatnaşyklaryny ösdürmegiň häzirki döwrüň möhüm meseleleriniň biri bolup durýandygyny belledi. Bu işde ynançly dolandyrmak guraly esasy maliýe ugurlarynyň biri hökmünde kesgitlendi. Bu guralyň netijeli peýdalanmagy döwletimize serişdeleri tygşytlamaga, ilatly ýerlerde häzirki zaman düzüminiň döredilmegine, Telekeçilik işi bilen meşgullanýan adamlaryň sanynyň artmagyna, şol bir wagtyň özünde harytlaryň we ýerine ýetirilýän hyzmatlaryň hiliniň ýokarlandyrylmagyna mümkinçilik berýär diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy. Hormatly Prezidentimiz bi orda bar bolan wezipeleriň çözgüdine oýlanyşykly çemeleşmegiň wajypdygyny aýdyp, bu barada wise-premýere birnäçe anyk görkezmeler berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Abdyrahmanow gazhimiýa toplumyny ösdürmek, bu ugurda täze zawodlary gurmak, ylmy taýdan öňdebaryjy gazananlary we kämil tehnologiýalary ornaşdyrmak, daşary ýurtly ygtybarly kompaniýalar bilen hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de giňeltmek boýunça görülýän çäreler barada hasabat berdi. Wise-premýer hormatly Prezidentimiziň garamagyna Söwda-ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki türkmen-saud toparynyň türkmen böleginiň düzümini tassyklamak hakynda Kararyň taslamasyny hödürledi. Hormatly Prezidentimize hasabat diňläp, döwletimiziň energetika strategiýasynyň ägirt uly tebigy serişdeleri, ýurdumyzyň nebit-gaz pudagynyň ylmy-tehniki serişdelerini netijeli ulanmaga gönükdirilendigini belledi. Täze, döwrebap, nebti we gazy gaýtadan işleýän önümçilikleriň döredilmegi bu ulgamda öňde durýan wezipeleri çözmäge ýardam etmelidir. Şol önümçilikler ýurdumyzda hem-de daşary ýurtlarda uly isleg bildirilýän önümleri çykarmalydyr. Döwlet Baştutanymyz nebitgaz senagatyny mundan beýläk-de ösdürmäge gönükdirilen maýa goýum taslamalarynyň üstünlikli durmuşa geçirilmeginde nebitgaz senagatynyň möhüm orun eýeleýändigini belläp, wise-premýere birnäçe tabşyryklar berdi. Hormatly Prezidentimiz Söwda-ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki türkmen-saud toparynyň türkmen böleginiň düzümini tassyklamak hakyndaky Karara gol çekip, ony sanly ulgam arkaly wise-premýere ugratdy hem-de bu ugurda degişli tabşyryklary berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Oraz Geldiýew ýurdumyzda azyk üpjünçiligini pugtalandyrmak maksady bilen, Welaýatlarda gowaça hasylynyň düýbüni tutmak we ekiş möwsümini bellenilen agrotehniki möhletlerde geçirmek, şeýle hem bugdaý ekilen meýdanlarda ideg etmek boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi. Ýigrimi dördünji martda Ahal, Balkan, Lebap we Mary welaýatlarynda gowaça ekişine guramaçylykly girişilendigi aýdyldy. Şu günler Daşoguz welaýatynda bu möhüm çärä taýýarlyk görülýär. Bu sebitde gowaça ekişine otuz birinji martda badalga berler. Tehniki hyzmat ediş kärhanalary we daýhan birleşikleri ekiş möwsümini bellenilen agrotehniki möhletlerde geçirmek, şol sanda oba hojalyk tehnikalarynyň hem-de gurallarynyň bökdençsiz işini üpjün etmek, önüm öndürijileri ýokary hilli gowaça tohumlar bilen üpjün etmek üçin ähli çäreler görülýär. Şu günler gallaçy kärendeçiler agrotehniki kadra laýyklykda bugdaý ekilen meýdanlarda ak ekinleri mineral dökünler bilen iýmitlendirmek we ösüş suwuny tutmak işlerini dowam edýärler. Welaýatlarda alymlar we tejribeli hünärmenler ýerli önüm öndürijilere öňdebaryjy ylmy tejribäni peýdalanmak, bugdaýyň, gowaçanyň, gök-bakja, ýeralma we beýleki oba hojalyk ekinlerinden bol hasyl almak meseleleri boýunça maslahatlar berýärler. Şeýle hem bu ugurda ylmy-usulyýet gollanmalary taýýarlanylýar. Hormatly Prezidentimize hasabat diňläp, möwsümleýin meýdan işleriniň depginlerini güýçlendirmek, pagtaçy kärendeçileriň maddy-enjamleýin üpjünçiligini pugtalandyrmak boýunça birnäçe tabşyryklar berdi. Şunda oba hojalyk pudagyny üstünlikli ösdürmegiň möhüm şerti höküminde ekerançylyk medeniýetiniň ýokarlandyrylmagynyň möhümdigine aýratyn üns çekildi. Döwlet daş-tormaza ekrançyk meýdanlarynyň suw bilen üpjünçiligi, suw serişdelerinden rejeli peýdalanmak bilen baglanyşykly meseleleri hemişe üns merkezinde saklamak babatda wise-premýere birnäçe tabşyryklar berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Durdylyýew Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň işini kämilleşdirmek, hususan-da, bi ministrligiň binýadynda gurluşyklaryň döwlet býujyty gullugyny döretmek boýunça alnyp barylýan çäreler barada hasabat berdi. Häzirki wagtda binagärlik, şähergurluşyk syýasaty üstünlikli durmuşa geçirilýär. Sebitleri ösdürmek, halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini düýpli özgertmek boýunça iri möçberli taslamalar toplumlaýyn amala aşyrylýar. Wise-premýer Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň binýadynda Gurluşyklaryň döwlet býujeti gullugyny döretmek baradaky teklibi beýan etdi. Hormatly Prezidentimiz hasabat diňläp, gurluşyk pudagynyň kämilleşdirilmegi boýunça işleriň möhümdigini bellemek bilen, ähli ugurdaş düzümleriň sazlaşykly özara hereketini hem-de möhüm gurluşyk desgalarynda alnyp barylýan işler bilen baglanyşykly gurluşyklaryň döwlet buýrujysy gullugynyň işiniň gurallarynyň düýpli öwrenilmeginiň zerurdygyny aýtdy. Döwlet Baştutanymyz bi meseläni ýene-de bir gezek içgin öwrenmegiň möhümdigini aýdyp, bu babatda wise-premýere birnäçe görkezmeler berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Öwezow ýurdumyzyň önüm öndürijileri we telekeçileri bilen bilelikde maýa goýum forumyny geçirmek boýunça alnyp barylýan taýýarlyk işleri barada hasabat berdi. Wise-premýer ulag-aragatnaşyk toplumynda pudagyň maddy-enjamlaýyn binýadynyň berkidilmegine, döwlet we hususy gatnaşygy mundan beýläk-de ösdürmäge, daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümçi kuwwatlyklaryny artdyrmaga, Içerki bazarlary ýurdumyzda öndürilen ýokary hilli harytlar bilen üpjün etmäge gönükdirilen işleriň alnyp barylýandygyny habar berdi. Şunuň bilen baglylykda, wise-premýer sekizinji, dokuzynjy aprelde ýurdumyzyň önüm öndürijileri we telekeçileri bilen maýa goýum forumyny geçirmek baradaky teklibi beýan etdi. Şeýle hem ulag we aragatnaşyk toplumynyň häzirki zaman düzümini nazara alyp, türkmen telekeçileriniň we önüm öndürijileriniň maýa goýum serişdelerini çekmek arkaly ykdysadyýetimizde hususy pudak bilen hyzmatdaşlygyň çäklerinde täze kärhanalary döretmek göz öňünde tutulýar. Hormatly Prezidentimiz hasabat diňläp, toplumlaýyn maksatnamalaryň üstünlikli durmuşa geçirilmegi netijesinde gaýtadan işleýän pudagyň ösdürilýändigini, kiçi we orta telekeçilige döwlet tarapyndan goldaw berilýändigini belledi. Netijeli gatnaşyklary ýola goýmakda bilelikdäki taslamalaryň ykdysady bähbitliligi, olaryň durmuş ähmiýeti we ekologiýa howpsuzlygy möhüm ugur bolup durýar. Ähli gyzyklanma bildirilýän taraplaryň netijeli we uzakmöhletleýin üstünlikleri gazanmaklary üçin has amatly gurallaryň tapylmagy wajypdyr. Häzirki döwürde ýurdumyzyň öňünde daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümçiligi has-da artdyrmak, eksport ugurlaryny artdyrmaga gönükdirilen täjir usullary giňden ornaşdyrmak möhümdir diýip, hormatly Prezidentimiz belledi. Döwlet Baştutanymyz maýa goýum forumyny geçirmek barada aýdyp, bazar gatnaşyklaryny ulgamlaýyn esasda öwrenmegiň, ýurdumyzyň önüm öndürijileriniň talaplaryna yzygiderli seljermeleri geçirmegiň, Türkmen telekeçileriniň ulag-aragatnaşyk toplumynda ýokary hilli önümleriň önümçiligini ýola goýmakda öňdebaryjy tejribeleri we innowasion usullary ornaşdyrmagyň wajypdygyny belledi we bu babatda wise-premýere anyk tabşyryklary berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Gylyjow Türkmenawtoban paýdarlar jemgyýetiniň binýadynda ulag hyzmatlary ýolagçy gatnatma kärhanasyny döretmek hem-de bu ugurda hyzmatlary ýola goýmak boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi. Aşgabat, Türkmenabat ýokary tizlikli awtomobil ýolunyň gurluşyk işleriniň ýokary depginde dowam edýändigi hem-de Watanymyzyň Garaşsyzlygynyň şanly otuz ýyllygyna gabatlanylyp, bu awtomobil ýolunyň Aşgabat, Tejen böleginiň ulanmaga berilmeginiň meýilleşdirilýändigi aýdyldy. Halkara ýolagçy gatnawlaryny ýola goýmak hem-de bu ugurda ýokary hilli hyzmatlary üpjün etmek maksady bilen ulag hyzmatlary kärhanasyny döretmek göz öňünde tutulýar. Wise-premýere Türkmenawtoban paýdarlar jemgyýeti tarapyndan ýolagçy awtobuslaryny hem-de ýeňil awtoulaglary satyn almak baradaky teklipleriň öwrenilendigini habar berdi. Şunuň bilen baglylykda, Türkmen awtoulaglary agentliginiň awtoulag menzilleriniň hyzmatyndan şertnamalaýyn esasda peýdalanmak arkaly ýolagçylara ýokary hilli hyzmatlary ýola goýmak boýunça degişli işler alnyp barylýar. Hormatly Prezidentimize hasabat diňläp, ýurdumyzyň telekeçileriniň tagallalary bilen ýokary tizlikli awtoulag ýollarynyň hem-de çylşyrymly inženerçilik desgalarynyň onlarçasynyň gurulýandygyny, olaryň Watanymyzyň yklymyň örän möhüm söwda ýollarynyň halkara merkezi hökmünde ornunyň pugtalandyrylmagyna ýardam berýän döwrebap we ýokary netijeli ulag düzümlerini kemala getirmekde ägirt uly ähmiýetini belledi. Ýokary depginlerde gurluşyk alnyp barylýan Aşgabat-Türkmenabat ýokary tizlikli awtobanyň halkara ölçegleriniň ähli taraplaryna doly gabat gelmegini üpjün etmek zerurdyr. Munuň özi ýurdumyzyň ulag-üstaşyr geçelgesi hökmündäki ornunyň pugtalandyrylmagyna ýardam berer diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy. Hormatly Prezidentimiz ýolagçylara ýokary hilli hyzmat etmegiň degişli düzümlerini döretmegiň zerurdygyny aýdyp, pudak derejesinde awtomobil ulagynyň ähmiýetiniň barha artýandygyny aýtdy. Milli Liderimiz awtomobil ulagynyň tehniki binýadynyň ýokary ekologiýa we howpsuzlyk ölçeglerine ylaýyk derejede döwrebaplaşdyrylmagynyň döwletimiziň durmuş-ykdysady syýasatynyň möhüm ugrudygyny aýdyp, ýolagçylara ýokary derejeli hyzmat etmek üçin degişli şertleri üpjün etmek boýunça wise-premýere birnäçe görkezmeleri berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Mämmedowa iki müň ýigrimi birinji ýylyň aprel aýynda geçiriljek esasy çäreleriň, şeýle hem medeni-durmuş maksatly binalary açyp ulanmaga bermegiň maksatnamasy barada hasabat berdi. Türkmenistan Parahatçylygyň we Ynanyşmagyň Watany şygarynyň hem-de Bütindünýä saglyk gününiň, Türkmen bedewiniň milli baýramynyň we Türkmen alabaýynyň baýramynyň, Aşgabadyň bir ýüz kyrk ýyllygynyň hormatyna bagyşlanylan çäreleriň meýilnamasyny amala aşyrmagyň çäklerinde ylmy-amaly maslahatlary döredijilik duşuşyklaryny, sergileri, baýramçy konsertlerini, ylym-bilim çärelerini, sportuň dürli görnüşleri boýunça ýaryşlary we bedenterbiýe-sagaldyş çärelerini guramak göz öňünde tutulýar. Hormatly Prezidentimiz hasabat diňläp, türkmen halkynyň maddy we ruhy mirasynyň düýpli öwrenilmeginde hem-de dünýäde giňden wagyz edilmeginde baýramçyk dabaralarynyň we çäreleriň ägirt uly ähmiýetiniň bardygyny belledi we olaryň ýokary guramaçylyk derejesini üpjün etmegi tabşyrdy. Döwlet Baştutanymyz türkmen bedewiniň milli baýramyna we ilkinji gezek onuň bilen bilelikde geçirilýän Türkmen alabaýynyň baýramyna taýýarlyk işlerine ünsi çekip, häzirki döwürde ýurdumyzda bi ugurlaryň degişli düzümleriniň döredilmegine hem-de sazlaşykly ösdürilmegine gönükdirilen işleriň ähmiýetlidigini aýtdy. Arassaganly, ahalteke bedewleriniň baş sanyny artdyrmak, atşynaslyk ulgamyndaky tohumçylyk işinde halkara hyzmatdaşlygyny ösdürmek we itşynaslyk milli ýörelgelerini ilerletmek hem-de onuň asyrlar aşyp gelýän däplerini geljek nesillere ýetirmek boýunça toplumlaýyn işler alnyp barylýar. Munuň özi medeniýet we sungat işgärleriniň döredijiliginde mynasyp orun eýelemelidir diýip, hormatly Prezidentimiz aýtdy hem-de baýramçylyklar mynasybetli meýilleşdirilen dabaralary türkmen toýuna mahsus derejede guramaçylykly geçirmek babatda wise-premýere birnäçe tabşyryklary berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Geldinyýazow gözegçilik edýän ulgamlarynda durmuşa geçirilýän işler hem-de Saglyk Döwlet maksatnamasynyň rejelenen görnüşini taýýarlamak boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi. Hormatly Prezidentimiziň yzygiderli tagallasy netijesinde tutuş ýurdumyzda iri, halkara ölçeglerine kybap gelýän anyklaýyş merkezleri, bejeriş-öňüni alyş edaralary, hassahanalar, şypahanalar, häzirki zaman derman serişdeleri kärhanalary gurulýar. adamlaryň saglygyny goramak hem-de ömür dowamlylygyny artdyrmak, ýokary hilli lukmançylyk hyzmatlaryny bermek, lukmanlaryň hünär derejesini ýokarlandyrmak, giň halkara hyzmatdaşlygyny ýola goýmak, sagdyn durmuş ýörelgelerini wagyz etmek boýunça ägirt uly işler alnyp barylýar. Degişli ministrlikler we pudaklaýyn dolandyryş edaralary bilen bilelikde Saglyk Döwlet maksatnamasynyň rejelenen görnüşini hem-de ony amala aşyrmak boýunça ýerine ýetirilmeli çäreleriň Iki müň ýigrimi birinji, iki müň ýigrimi bäşinji ýyllar üçin meýilnamasy işlenip taýýarlanyldy. Saglygy goraýşy hemmetaraplaýyn ösdürmek, adamlaryň ýaşaýyş derejesini gowulandyrmak we ömür dowamlylygyny artdyrmak, saglygy berkitmäge, keselleriň öňüni almaga, saglygy goraýşyň kämil we ýokary netijeli ulgamyny döretmäge toplumlaýyn esasda çemeleşmek Maksatnamanyň möhüm ugurlary bolup durýar. Şeýlelikde, Saglyk Döwlet maksatnamasynyň ýerine ýetirilmegi saglygy goraýşyň kämil we ygtybarly ulgamyny kemala getirmäge, Türkmenistanyň dünýäde sagdynlygyň we bagtyýarlygyň ýurdy hökmündäki derejesini has-da belende götermäge ýardam berer. Hormatly Prezidentimiz hasabat diňläp, milli saglygy goraýyş ulgamyny kämilleşdirmek boýunça alnyp barylýan işleriň wajypdygyny aýtdy we onuň hemmetaraplaýyn ösdürilmeginiň durmuş ulgamyny nazarlaýan döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridigini belledi. Bu möhüm ugruň düýpli özgerdilmegine gönükdirilen özgertmeleriň çäklerinde häzirki zaman lukmançylyk merkezleriniň gurluşygynyň, dünýäniň öňdebaryjy önüm öndürijilerinden ýokary tehnologiýaly enjamlary satyn almagyň, ýokary hünärli lukmanlary taýýarlamagyň, derman üpjünçiliginiň guralyny kämilleşdirmegiň göz öňünde tutulýandygy bellenildi. Adamlaryň sagdyn durmuş ýörelgelerine we ýaramaz endiklerden daşda durmagyna ugrukdyrýan öňüni alyş çärelerine möhüm üns berilmelidir. Döwlet Baştutanymyz hödürlenen taslamany makullap we degişli karara gol çekip, ony sanly ulgam arkaly wise-premýere iberdi hem-de göz öňünde tutulan ähli çäreleriň ýerine ýetirilişine berk gözegçiligi üpjün etmegi tabşyrdy. Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri Meredow Türkmenistanyň wekiliýetiniň Russiýa Federasiýasynyň Moskwa şäherine şu ýylyň otuzynjy martyndan ikinji apreli aralygynda boljak iş saparyna görülýän taýýarlyk barada hasabat berdi. Hökümetara toparynyň bilelikdäki işiniň çäklerinde amala aşyrylýan saparyň dowamynda ikitaraplaýyn duşuşyklary we hyzmatdaşlygyň esasy ugurlary boýunça gepleşikleri geçirmek göz öňünde tutulýar. Şunuň bilen baglylykda, Russiýa Federasiýasynyň sebitleri bilen nebit-gaz, himiýa, senagat, oba-hojalyk pudaklarynda, ulagda, söwda-ykdysady, ylym-bilim toplumlarynda we saglygy goraýyşda özara gatnaşyklaryň geljekki ugurlary ara alnyp maslahatlaşylar. Şunuň bilen birlikde, iki ýurduň daşary syýasy edaralarynyň ýolbaşçylarynyň arasynda duşuşyklar we gepleşikler meýilleşdirildi. Olaryň dowamynda möhüm ugurlarda, şol sanda syýasy-diplomatik ulgamda döwletara gatnaşyklaryny ösdürmegiň meselelerine garalar. Şeýle hem ikinji aprelde Moskwada Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygy ýurtlarynyň Daşary işler ministrleriniň geňeşiniň nobatdaky mejlisi geçiriler. Onuň gün tertibine sebitara we halkara howpsuzlygyny pugtalandyrmak, syýahatçylyk, bedenterbiýe we sport, ýaşlar syýasaty ugurlarynda köptaraply hyzmatdaşlygy ösdürmek bilen baglanyşykly meseleleriň toplumy giriziler. Şunuň bilen baglylykda, türkmen tarapy mejlise gatnaşyjylaryň garamagyna birnäçe resminamalary hödürlär. Türkmenistanyň wekiliýetiniň Russiýa Federasiýasyna iş saparynyň çäklerinde sebit howpsuzlyk meseleleri boýunça ýokary derejedäki ikitaraplaýyn pudagara geňeşmeleri geçirmek bellenildi. Şeýle hem türkmen-rus gatnaşyklarynyň köpugurly häsiýete eýedigini nazara almak bilen, hökümetleriň degişli agzalarynyň, iki ýurduň ministrlikleriniň we pudaklaýyn dolanyş edaralarynyň hem-de iri firmalarynyň ýolbaşçylarynyň arasynda iş duşuşyklaryny guramak teklip ediler. Mundan başga-da, atçylyk sungaty ugrunda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy ösdürmek maksady bilen, Galkynyş milli at üstündäki oýunlar toparynyň wekilleriniň Russiýanyň Döwlet sirkiniň we Moskwanyň uly döwlet sirkiniň ýolbaşçylary bilen duşuşyklarynyň geçirilmegi göz öňünde tutulýar. Bu duşuşyklaryň we gepleşikleriň netijeleri boýunça dürli ugurlar boýunça hyzmatdaşlyk barada ikitaraplaýyn resminamalara gol çekmek meýilleşdirilýär. Hormatly Prezidentimiz hytaby diňläp, Türkmenistany we Russiýa Federasiýasyny gadymdan gelýän dostluk gatnaşyklarynyň we taryhy taýdan ýola goýlan hyzmatdaşlygyň baglanyşdyrýandygyny belledi. Häzirki döwürde strategik hyzmatdaşlyk esasynda ýola goýulýan gatnaşyklar ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn esasda sazlaşykly ösdürilýär. Biziň ýurtlarymyz abraýly halkara guramalarynyň çäklerinde netijeli gatnaşyklary ýola goýmak arkaly sebit hem-de ählumumy parahatçylygyň, howpsuzlygyň, abadançylygyň üpjün edilmegi bilen baglanyşykly wajyp meseleler boýunça garaýyşlaryň ýakyndygyny ýa-da doly gabat gelýändigini beýan edýär diýip, hormatly Prezidentimiz belledi. Türkmen-rus hyzmatdaşlygy giň ugurlary öz içine alýar hem-de bilelikdäki hökümetara toparynyň işine möhüm orun degişli bolan söwda-ykdysady ulgamda netijeli gatnaşyklary ösdürmek üçin ägirt uly mümkinçilikler bar diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy. Şunuň bilen birlikde, ynsanperwer ugurlar, bilim we ylym, medeniýet we sungat ulgamlary boýunça däp bolan gatnaşyklaryň berkidilmegine uly ähmiýet berilýär. Hormatly Prezidentimiz Russiýanyň netijeli ykdysady, işewür we medeni gatnaşyklary ýola goýlan iri sebitler bilen alnyp barylýan hyzmatdaşlygyň okgunly häsiýete eýedigini kanagatlanma bilen belledi. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz Türkmenistanyň wekiliýetiniň möhüm ugurlarda özara bähbitli ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy ösdürmek üçin bar bolan mümkinçilikleriň doly derejede durmuşa geçirilmegini öz içine alýan Russiýa Federasiýasyna boljak iş saparyna taýýarlyk görmek boýunça wise-premýere, daşary işler ministrine anyk tabşyryklar berdi. Sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde başga-da birnäçe möhüm meselelere garaldy. Olar boýunça degişli çözgütleri kabul edip, hormatly Prezidentimiz mejlisi jemledi. Ony Misri Kongresiniň agzalary biz şonuň bilen sanly ulgam arkaly nobatdaky Misri Kongresiniň mejlisini geçirip gutarýarys. Men siziň ähliňize berk jan saglygy hem alyp barýan işleriňizde uly üstünlikleri arzuw edýän. Sag boluň!